Менә инде җәй дә узып бара, Питрау җитеп килә. Казан утлары журналының 7 нче саны дөнья күргәнгә дә күпмедер вакыт үтте. Инде кулыгызга алгансыздыр, күргәнсездер. Бу журнал Зинаида Захарованың Җәйге уйлар шигыре белән башланып китә. Һәм инде төп әдәбиятта гадәттәгечә июль санында Зиннур Мансуровның, безнең Татарстанның халык шагыйренең күптен күп, шуктен шук шигырьләре белән ачыла ул. Биредә ул даим сызлап тора милләт аңы дигән баш исем куеп, шәлкем бирә. Беренче шигыре Ханкирмән чишмәсенең хитабы дип аталса, хитаб инде ул, ягъни мәсәлән, эндәше, мөрәҗәгате. Әлеге шәлкемнең соңгы шигыре Дилемма дип атала һәм ул Дилемма дигән шигырь э, әлеге дә э, хан кирмән чишмәсен шартлаткан дарыга багышлана әллә дары әллә дару әллә дары дилемманың кайсын сайлар кешелек дип бетерә э, моннан тыш биредә сез факил сафинның кояшта сагыш төсе дигән яңа бер бәянен мен әйтер идем гаилә сагысын укый аласыз. Бу э, сагада э, төрле елларда, төрле сугышларда әлеге гаилә әхелләренең катнашып килүе сурәтләнгән, тасвирланган. Тормыш дәвамында кешенең кешелек сыйфатларын саклап калуы хакында һәм башка безнең э, кыйммәтләребез хакында. Алга таба инде Лилия Фәттахова аның Сөйлә Казан дигән циклы, дөресрәге э, Казан юлы циклы һәм Канатлы Казан поэмасы берләштерелеп бирелде. Бу инде узган ел э, Казан мэриясе үткәргән махсус бәйгедә урын алучы әсәрләрнең чираттагысы. э, үзенә күрә Казанга багышланган кызыклы гына шәлкем килеп чыкты. Алга таба менә э, Галинә Хисаметдинованың, ул ук безнең Гыймадова да, ул ук безнең Шәйхел Исламова да э, яңа повестьта дөнья күрде. Безнең танылган журналистыбыз һәм инде хәзер язучыбыз да э, ул рәссам зөфәр гыймаевка багышлап әлеге әсәрен иҗат иткән биредә Зөфәр Гыймаевның бала чагы, тормыш юлы, э, аның тормышыннан күп кенә э, әле укучыларыбыз моңарчы бәлки белмәгән кызыклы детальләр урын алган. Бу да үз укучысын табар, йөрәкләренә барып җитәр дип уйлыйбыз э, әдәбият сөючеләрнең. Алга таба менә Инде шактый көттереп кенә Рәшит Бәшәрнең иҗаты ниһаять дөнья күрде. Биредә ул төрле темаларга шигырьләр яза, яшен булып йөрәк яшнәр дә дип аталган әлеге шәлкемдә Кар урман, мин шагыйрь, татар теле, син, көй авазы, әрнешү, ай юлы ише шигырьләре урын алды. Минем үземә аеруча Төн, күл, кыз дигән шундый бер юмористик әсәре күңелемә хуш килде. Сез дә укыгыз, нәрсә өчен хуш килгәнен аңларсыз. Э, монда Мәҗүсиләр, Ялгыз башым дигән шигырьләре дә бар. Һәм инде безнең һәр вакыт журнал битләрендә көтеп алына торган, яратып укыла торган авторларыбызның берсе Марат Кәбиров та бар. Э, ул инде безнең гадәттәгечә э, соңгы елларда бәйгедән бәйгегә генә яза һәм бәйгеләр саен э, урыннар яулый, уңышларга ирешә. Бу юлысында ул Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган Тукай йолдызлыгы бәйгесендә җиңү яулады һәм Э, ул хикәя номинациясендә беренче урынга лаек булды. Бу әсәр әлеге хикәя э, Габдулла Тукайның исемдә калганнарына нигезләнеп язылган һәм э, шуны шул документаль текстны әдәби әсәр форматына, хикәя форматына китергән э, иҗат җимеше дип әйтер идем. Э, бик үтемле, бик кызык э, укуны һәм Тукай турында белүне тагы да җиңеләйтә һәм э, кызыклы итә. Алга таба бездә әле монда сүз кодрәте халыкларны берләштерә дигән яңа рубрика әле икенче ай гына әлеге рубриканың чыга башлаганына моңарчы да әлбәттә безнең бу э, форматтагы сәхифәбез бар иде ләкин ул моңарчы башка исем белән кардәш халыклар әдәбияты дигән исем астында чыгып килә иде э, хәзер сүз кодрәте халыкларны берләштерә дигәч бу биредә инде кардәш халыклар гына түгел э, гомумән төрле халыклар Ның әсәрләре тәрҗемәдә журналыбызда бирелә алачак. Төрле әсәрләрне журналда бирергә мөмкин булачак. Менә бу юлысында без э, башкорт шагыйрәсе Зөлфия Ханнанова шигырен, шигырьләрен татарчага күчердек. Аның бик кызыклы, үзенчәлекле шигырьләре. Заманында без шыңкарлар идек. дей, ат булдым, үзенең оныгына багышланган шигырендә үзен атка тиңләй. Э, Чаңрау торна тавышы дигән шигыре, яулык, дөнья, Мәскәү песиенә дигән. Аяк киеме кибетендә дигән шигырь менә аеруча э, э, тәэсирле дип әйтер идем. Биредә хәтта татар шагыйрәсе Луиза Янсуарга багышланган Свислость кына дигән шигырь дә бар. Алар э, э, нидә Белоруссиягә барып, шушында табышып, бер-берсе белән очрашып, аралашып кайтканнар иде һәм хәзер шулай бер-берсенә шигырьләр язышып яталар. Шулай ук биредә менә яңа исемнәр рубрикасында бу юлы үзебезнең редакциягә килгән әле яңа эшли башлаган кызыбыз индира габдуллинаның хыялдагы сурәтләр дигән хикәясе урын алды укыгыз танышыгыз бездә кемнәр эшләгәнен шулай ук белегез әдәби берләшмәләрдә рубрикасында быел илһамда илһамланып дигән баш исем белән илия фәттахованың кереш сүзе белән баулы талантлары иҗаты яктыртыла. Биредә инде исемнәрен генә атап китсәк, Алсу Васикова, Гөлнар Нуретдинова, Зилә Гамирова, Нурулла Гайнетдинов, Эльвира Әхмәтҗанова, Атлас Галимов, Кәшифә Әмирова кебек үзешчән э, шагыйрьләрнең иҗатлары урын алды. Әдәби тәнкыйть бүлегендә быел Айгөл Әхмәтгалиеваның Юл азагы бер нокта дигән повестена э, кайтаваз килгән. Әлеге кайтавазны Затлы әсәр укыгач дигән баш исем белән Земфира Исламова яза. Ә, шәхес рубрикасында сикәлтәле юллардан казанышларга дигән баш исем белән Рүзәл Юсуповның тормышына, иҗатына багышланган э, мөгаен очерк дип атап була торгандыр инде моны. Э, очерк урын алган, аны Чулпан һәм Фирас Харисовлар, педагогика фәннәре докторлары, профессорлар бергәләшеп, күмәкләшеп иҗат иткән. Миллият сәхифәсендә архивлар алихәсе диеп, э, безнең Дания апа Захидуллина, филология фәннәре докторыбыз Гөлмира Сәлим кызы Солтангалиева турында шулай ук мәкалә бирә, аның белән таныштыра. Бу да фән дөньясындагы кешеләрне кешеләр белән кызыксынулар, кызыксынучыларга бик күп мәгълүмат табырга мөмкин булган э, мәкалә дияр идем. Шулай ук яшь авторыбыз Ихтияр Кыямовның телләребез башка булса да, күңелләребез бер дигән э, Казак һәм татар дөньясын бәйләп тора торган күренешләр хакындагы безнең уртак яклар һәм аерым яклар хакындагы э, мәкалә басылды. Ул э, Ихтияр Кыямов Казахстанда берникадәр узган елны укып кайтты, шушында алар белән ныклап аралашып, танышып, һәм менә шундый матур гына мәкалә дә алып кайтты һәм ул безнең журнал битләрендә яңа дөнья күрде хәтер хатирә рубрикасында хәтер рубрикасында э, авылдашым шәрәфи дип монда безнең э, бүлек мөхәрриребез рафис корбан габдулла шәрәфи хакында яза һәм ахырдан хәтта аңа багышланган шигырь юллары да китерә. Габдулла Шәрәфи вафатына дип. Исемең дә гади түгел, син адашы идең Тукайның, и язучы, авылдашым минем, син хатына күчтең Худайның ди. Менә шулай дәвам иткән зур гына шигырь. Озын гына һәм мәкалә Габдулла Шәрәфигә багышланган. Э, кайчандыр безнең журналда Эшләп киткән, бүген дә журналыбызның якын дусты булган Алмаз Хамзин, берәгәйле җырчы дип Рафаил Сәхәбиевның Рахаби берәгәйле җырчы дип Рафаил Сәхәбиев хакында яза. Аның 75 еллык юбилее мөнәсәбәтеннән тууына 75 ел тулуга багышлап Ул да Рафис Корбаннан калышмый, бөек җырчыга диеп шигырь юллары китерә, өч строфалык. Чорланды эстрада операбыз сүнде, китеп бетте олпат җырчылар, чишмәләр дә кибә, елга диңгез саи, бушлык белән тулган бу чорлар дип яза Алмаз Хамзин. Ә шигырьнең тулы вариантын журналыбыз битләреннән укый алырсыз. Шулай ук биредә Илдус язучы журналист Нурлат шәһәрендә яшәп гомер кичерүче Илдус Диндаровның э, мемуарлары басылды. Бердән берем бик кылым дип атала. Ул инде аның э, автобиографик повесть дип атасак та була торгандыр бу әсәрен. Шулай ук моны укыгач Илдус Диндаровның кем булуы турында сез тулырак күз аллый алырсыз. Әле аның бездә э, Әле аның бездә мәсәлләре дә ята, киләчәктә әле сез аны мәсәлче буларак та журнал битләрендә күрерсез, Аллаһы боерса. Инде үзебезнең яраткан яра, э, укучыларыбыз тарафыннан яратып өлгергән рубрика дияр идем. Габдулла Тукайның тууына 140 ел. Тукай һәйкәлләрен барлауга корыла. Бу юлысында без аның Уральскийдагы һәйкәле хакында бәян итәбез. Казан утлары архивыннан инде без безнең э, фото күргәзмәләр ул инде традицион биредә Гөләра Томашева Хәтер хатирә рубрикасында яшел пыяла аша дип язылган Кечкенә генә язмада сез Эльмира Закированың Мөдәррис әгъләмгә багышланган мәкаләсен, шулай үзенә күрә мемуарын укый алырсыз. Ул да бик кызык, журналыбызны җанландырып җибәрә торган бер рубрика, инде шактый дәвамлы чыгып килә, укучыларыбыз көтеп ала, алга таба кайсы язучыга багышланган булыр икән дип уйлый, фикер йөртә. Әдәби мизгелләр сәхифәсендә э, Казан утлары редакция хезмәткәрләренең Мамадышка барган сәяхәтеннән репортаж укырсыз. Ә газиз тавышлар рубрикасы бу юлы Латыйф Хәмидинең тууына 120 елга ел тулуга һәм Гәрәй Рәхимнең тууына 85 ел тулуга багышланган. Сез Нәсим Акмал әзерләгән әлеге рубрика аша кереп Бу шәхесләрнең исән чакларында яздырып калдырылган э, радио тасмадагы тавышларын тыңлый алачаксыз. Һәм инде рубрикаларыбызны Шаян сәхифә йомгаклы юмористик хикәя Алтын балык киңәше. Аны Ирек Фиргалиев яза. Бик Э, әдәбият э, әдәби мөхиттәге тормыш белән актив кызыксынучылар безнең иҗтимагый мәдәни тормышыбыздан рубрикасында әдәби әдәбият сәнгать дөньясына багышланган төрле яңалыклар, очрашулар белән ахыргы биттән шулай ук таныша алырсыз. Безнең шулай ук тышлыкның өченче битендә урнашып килә торган яңа рубрика барлыкка килде. Анда инде Татарстанның халык шагыйрьләре һәм язучылары э, аларның портретлары урын ала. Менә безнең Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров, аның инде сез беренче биттән үк башланып киткән шигырьләрен дә күрә аласыз. Әлеге э, портретны төшерү өчен махсус хәтта Венага барып кайткан һәм Моцарт белән фотога төшкән. Дөресрәге Моцартның һәйкәле белән. Ятышлыкта Тукайның Уральскийдагы бюсты. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.